Татарстан язучылар берлегенең тугры YouTube каналы тамашачылары бүген безнең язучылар берлегенең менә шундый мөхтәрәм, мөбәрәк җирендә хөрмәтле кунагыбыз, күренекле язучы, үзе дә Татарстан язучылар берлегендә 7 ел дәвамында Татарстан Язучылар берлеге идарәсе рәисенең урынбасары булып эшләгән хөрмәтле Вакыйф Вәкил улы Нуриев. Э, мин аны яратып эшләдем монда. Э, гел аралашу, гел сәфәрдә, гел сәяхәттә, гел дөрес әйткәндә Россиянең Менә аркылыга буйга кизеп чыктык инде без монда эшләгәндә. Китәсең инде, төнне торып китәсең. Командировкалар ерак бит инде Ульяновск. Сәгать аермалыклары.
Пермь, э, Ижау, Оренбург э, торып китәсең. Очрашу инде кич белән була. Ул очрашулар 10-11дә бетә. Тагын кайтасың. Без э, бик сирәк кенә кунып калаек. Шоферына гел кайтасы килә, Казан гел нәрсәдер кайтасы килә.
Юлда үтә. Юлда үтә, шулай иттереп. Э, инде монда юлда тәгәрмә өстендә шул 7 елның бик күп сәгатьләре тәгәрмә өстендә үтте инде. Һәм менә бу э, ул теге иртән иртән хәерле кич балалар дигән сүз бик мөмкин килеп чыгарга. Менә монда эшләгән елларда, менә бу язучылар белән аралашу елларда, елларда минем өчен иң истә калганы әнә шундый күренекле шәхесләр белән очрашу булды. Очрашу, күрешүләр, аралашулар, менә шулар иң истә калганы менә әйтәм, язучылар, гел килеп торалар инде зур шәхесләр, язучылар монда алар инде монда эзне суытмадылар беркайчан да. Э, мәсәлән, мин эшләгән э, чорларда хәтерлим, Илдар Юзеев инде э, гел килеп йөрде инде. Рөстәм Миңгалиев гел төшә иде. Аннары чайды ул әйтә иде, мин бер тәмәке тартканчымда килеп җитәм дип. Ул монда Шмидт урамында гына тора иде. Бер тәмәке тартканчы килеп җитәм дип. Ризан Хамид менә иде астан, э, нидән?
Татарстан урамыннан.
Күңелле чоры инде. Алар инде ни, э, аларның Инде һәр сөйләгән аларның кызык белән, мәзәк белән сугарылган инде алар. Шул вакытта фәһемле сүзләр. Фәһемле сүзләр, гыйбрәтле вакыйгалар, теге тәрбияви мәгънәгә дә иялар, яйдаларның менә ул сөйләүләре. Аның шусы кызык иде. Минем менә монда салон күперендә һәм сәхнә журналында эшләгәндә, минем монда бүлмә инде подвалда иде. Хәзер мин уйлап утырайым. Мин университеттан соң эшне башладым яшенче редакциясендә имә хезмәт биографиясен. Анда мин 11 этажда башладым. Хәер тат медиа бинасы инде. 11 этажда башладым. Биектә бит инде. Шуннан биектән карап утырам Казанга. Ой, мин мета мин нинди биектә утырам. О, шәп. Шуннан карый бер заман 8 этажга төшерделәр мине. Анда яшенче газетадан башта җаваплы секретарь булдым, аннары урынбасары, 8 этажга төштем. Аннары шуннан соң Китап нәшриятына килде дүртенче этажга, Бауманга. Э, гел чук барам. 11 этаждан 8 этажга, 8 этаждан 4 этажга, шәһәр Казанда шәһәрендә энергия институтының 2 этажына. Әй. Аннан соң монда килдем, монда бөтенләй подвалга төшеп киттем. Кара мәтәм минем хезмәт биографиясе гел төшүдән генә тора икән. 11 этаждан подвалга төшеп җиткән менә уже. Һәм уйлап куяйм. Моннан соң тыгызга карыйм да. Тагын да тагын да төшәр урын бар. Монда төшәсе килми инде анда. Анда уже анда инде өч аршын җир. Шулай торам, уйлап утырган чаклар бар менә монда бу йортта. Һәм менә шул подвалга да име? Подвал бит инде. Анда минем кечкенә генә бүлмә иде. Анда бер өстәл, бер кресло, бер урында, башка берәү берсе килми анда. Анда борылырга да урын юк. Шунда бит күпме кеше килә иде. Анда композиторлар да, рәссамнар да килә иде. Килеп утырган

сәнгать җитәкчесе булып ул керә иде гел кереп хәлне белеп тора иде хамжан киров киң күңелле кешеләр иде теге нәрсә анда подвалга кереп йөримибез әле нәрсә төшеп йөргән дип тормыйлар шул подвалында зур итеп хөрмәт итеп киләләр иде гомумән бу йортны хөрмәт итеп киләләр инде алар аның подвалын да хөрмәт итәләр иде менә шулай иттереп э, шундый шәхесләр белән э, аралашып шушында э, яшәргә эшләргә туры килде эй истәлекләр күп инде бу йорт белән бәйле вакыйф туган